Кабаттан сезнең белән серләшик. Мин Айсла Лерон, психолог Вәсилә Шәмсевәлиева һәм безнең бүгенге тема көнләшү турында Вәсилә. Кызыклы тема икән. Әйдә. Миңа 47 яшь. Ирем бик нык көнләшә башлады.

проблема белән очрашмаган аралар. Хәзер генә башланган. Хәзер генә ничектер башланган һәм әйдә менә шушы көнләшү чире турында сөйләшеп алыйк әле. Бик актуаль.
Әйе, чыннан да актуаль, чөнки э, менә син дөрес әйттең, көнләшү чире дип. Кайбер вакытта ул нәкъ менә чир дәрәҗәсенә җитә. Әйе. Һәм бу шактый гына куркуга сала торган әйбер мин бик аңлыйм бу ханымны имеш дип язганын чөнки әгәр дә ул шир дәрәҗәсенә җитә икән ул инде чыннан да э, көн юк дигән сүз андый хәлләр бар андый гаиләләр бар ләкин менә монда шулай кызык язылган ул әйткән ирем көнләшә башлады ничек бу чирдән котылырга чир ирнеке Ә безнең һәрвакыттагыча котылырга тели хатын кыз име. Монда инде ир әлбәттә үзе дә үзе дә аңласа, үзе дә белсә, миндә менә шундый хәл бар әле, элек юк иде әле, моны нишләтергә икән соң дисә, монда әлбәттә ир беренче чиратта үз өстендә эшләргә тиеш, үзе белән эшләргә тиеш. Үзе беренчедән шушы проблеманың барлыгын белеп, нәрсә дә булса эшләргә тырышырга кирәк. Ә инде, әлбәттә, гаилә булгач бит инде бергә яшиләр берничә ел һәм көнләшүнең төп объектын хатын булгач, монда инде безгә э, хатын кыз яза, э, ничек көнлә, ничек э, тырышырга, ничек китергә икән моннан дип, әйме? Шушы ул бит инде һәр вакыт, димәк, аны көн саен минут саен бәлки эзәрлекли э, син кайда син нишлисең тагын нәрсә эшләдең ягъни монда инде тыныч тормыш бетте дигән сүз әйе төрлечә булырга мөмкин әлеге дә баягы без контекстны белмибез кайвакыт көнләшү ул бит э, дөрестән дә һәрвакытта да синең телефоныңны тикшерү яисә һәрвакытта да синең кайда булуыңны э, сынап тору э, э, бер кайда да җибәрмәү әйе сине бер кайда да җибәрмәскә мөмкин ул име ир кеше яки хатын кыз ике якта көнләшергә мөмкин бит ә инде кайвакыт көнләшү ул җиңелчә генә дә булырга мөмкин мәсәлән кара әле син бүген шундый матур киендең әллә берәрсе янына барасыңмы әллә эшкә син дисә әйе көнгә бер генә шундый әйтсә бу инде җайлы гына теге ничек дип әйтим киресенчә кәефне күтәреп җибәрергә мөмкин әйе көнләшә димәк ярата дип уйлыйсың ә инде патологик характер алган. Әйе, анда инде яратуга караганда монда ярату хәтта көнләшү дигән зур бер хис юк дип әйтер идем мин, ләкин көнләшү ул берничә төрле еш кына бер-берсенә каршы килә торган хисләр өере ниндидер шундый бер хисләр э, катнашмасы дип әйтер идем мин анда нәрсә булырга мөмкин үз үзеңә ышанмау булырга мөмкин анда булырга мөмкин курку хисе Анда шул ук вакытта булырга мөмкин ярату хисе, кайберәүләр әйтәләр бит, мин бит сине яратам, шуңа күрә көнләшәм дип әйтергә мөмкин, әйме? Анда булырга мөмкин ниндидер эч пошу хисе, тревога дип әйтер идем мин аны. Анда булырга мөмкин шулай ук ниндидер э, көенеч хисе. Менә ниндидер шундый аңлашылмый торган хисләр йөре. Һәм беренче чиратта мондый көнләшү белән э, күзгә күз карашабыз икән, көнләшү барлыкка килә икән, Безгә аерырга кирәк менә бу көнләшү дигән хиснең берничә өлешен. Ни өчен көнләшә кеше, беренче чиратта? Аның нигезе булырга тиеш. Әйе. Мәсәлән, ул курка. Бик каты курка, үзе үзем генә калырмын дип курка. Мәсәлән, аның тормыш иптәшен яисә бардагы шушы сөйгән ярынемы кем дә булса үзенә каратыр, алып китер, гаилә таркалыр дип тә куркырга мөмкин. Ә бу куркуның да бит үзенә күрә нигезе булырга тиеш. Ни өчен андый курку бар? бер караганда андый курку булырга мөмкин әгәр дә синең андый тәҗрибәң бар әйтик кайчандыр сине кемдер ташлаган әйтик әйе алай да булырга мөмкин һәм ул кемдер сиңа анда хыянәт иткән һәм менә бу курку синең икенче мөнәсәбәтләреңә дә күчә һәм син көнләшә башлыйсың ләкин бу очракка туры килми кебек чөнки мәсәлән конкрет бу очракта әлеге көнләшү хисе бит ул менә шушы моментында башланган димәк инде мында инде беләсеңме яшь белән дә без әлбәттә нечкәлекләрен белмибез бу ситуациянең бәлки ул чынлыкта бик каты көнләшми бәлки хатын бу ханыма шулай тоела гынадыр да алай да булырга мөмкин яме мында яшь үзенчәлекләрдән чыгып карасаң инде 47 яшь әлбәттә 47 яшь ул инде без әйтәбез кешенең яшь уртасыннан Узган яше. Ул инде гомер уртасыннан узган яисә гомер уртасына узган дип әйтәбез инде без аны 47 яшьтә. Һәм инде монда, әлбәттә, ниндидер дөньяны күзаллау үзгәрә, ниндидер яңа принциплар барлыкка килергә мөмкин. Һәм инде шушы, э, менә шушының нигезендә дә көнләшү туырга мөмкин, әлеге дә баягы курку хисенә нигезләнеп туарга мөмкин. Мин инде хәзер бик яшь түгел дип уйларга мөмкин, мәсәлән, ир-ат име. Мин инде хәзер кемне генә кемгә генә кемне генә карата алырмын икән инде ә менә минем хатыным әле 47 яшь булуына карамастан чәчәк кебек бөтенләй елмаеп бәлки ул ясанып йөреп китәдер эшкә яме монда инде әлбәттә тышкы кыяфәттән чыгып та шушы кешенең үзара мөнәсәбәтләреннән чыгып та булырга мөмкин шундый көнләшү Без аны ничәтергә сәбәпләре әгәр дә менә шундый көнләшү, аның бер карады, нигезе дә юк, э, көнләшергә ул бит. Аның нигезе һәр вакыт бар.
Ул юк дип. Ләкин, э, мәсәлән, ул аның куркулары, ничек дип әйтик инде, э, бу хатын башка ир өчен бизәнеп бармый. Әйе, ул хатын кыз коллективында эшли, ягъни сәбәпләр юк дип әйтик. Аның нигезе бар аның үзе өчен. Ләкин менә бу хатын кыз сәбәпләр сәбәп бирми аңа көнләшергә. Ә нәтиҗәдә Ул аның бу көнләшүнең корбаны шушы хатын-кыз булып чыга бит инде. Беләсеңме, э, әлбәттә, мин һәрвакыт әйтәм, инде утырып сөйләшергә кирәк, карарга кирәк, нәрсә өчен шушы гаиләгә менә бу көнләшү кирәк. Кайвакытта көнләшү ул вторичная выгода дип әйтәбез. Яисә Татарчасы ничек була инде аның? Икенчел. Икенчел файда. файда. Мин гаиләдәге төп булган проблеманы караганчы, барлаганчы, шул төп проблеманы шишкәнче көнләшү ягына тиз генә чыгам да, менә көнләшәм әле мин хәзер. Аңлашыла, менә шундыйрак әйбер. Ягъни мин э, гаиләдәге мөнәсәбәтләрнең нигезендә яткан ниндидер конфликтлы ситуацияне шишмичә, үземә яңа бер көнләшү дигән әйбер уйлап табам да әлбәттә буны кеше аңлы рәвештә эшләми психика психика шулай эшли аныймы көнләшүне уйлап табам да менә көнләшә башлыйм әле хатынымны һәрвакыт яисә иремнеме кемне генә булмасын һәм мин бөтен энергиямне шушы бөтен булган үземнең мөнәсәбәтләремне көнләшүгә таба э, һәрвакытта да бирәм Мин иртә дә көнләшәм, кич тә көнләшәм. Яхшы бит, ни өчен э, шулай яшәмәскә? Э, мин төп булган проблеманы шешмим, бу вакытта читкә китәм, һәм бу психиканың үзенә күрә саклану чарасы, защитная функция дип әйтәм мин, саклану функциясе. Психика чыннан да шул рәвешле үз-үзен саклый. Ә инде төптән карасак, э, менә шундый фикер бар име, көнләшү, дөресен генә әйткәндә, гаиләдән яисә мөнәсәбәтләрдән, гаилә кормаган булсалар, башка партнерны этеп чыгару дип әйтер идем мин аны. Чөнки әгәр дә мин чыннан да менә чир кебегрәгеме бик каты көнләшәм икән, мин ничек тә шушы мөнәсәбәтләрдән партнерны этеп чыгармакчы булам. Ләкин мин аны турыдан-туры әйтә алмыйм, менә шул шундый рәвешле итеп шушы эшне башкарам. Әлбәттә, моны кешегә менә шулай итеп аңлатып күрсәтсәң, юк, син нәрсә, мин бит сине яратам, мин сине шуңа күрә көнләшәм дип әйтергә мөмкин. Ләкин аның э, төптә, нигездә яткан сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Син дөрес әйтеп киттең. Син әйтәсең, бәлки аның элек кемдер шулай ташлап киткәндер име, бәлки инде ул мондый хәл белән очрашкан булгандыр. Ул бит әле мөнәсәбәтләрдә генә түгел, ул аның бала вакытта шулай булырга мөмкин. Мәсәлән, Ул үзе бала булган вакытта әти-әни гаиләсендә әти ташлап киткән булырга мөмкин. Һәм ул бала чакта булган травмалар дип әйтәбез име, бала вакытта булган вакыйгалар, алар әлбәттә без үскәч тә безгә йогынты ясый. Ә менә 47 яшькә хәтле торганнар алар, ничектер 47 яшькә хәтле тору ул бит менә балалар бар, инде тору җирләре бардыр, финанс як ничектер стабильләшкән инде тулысынча. Һәм миңа калса, монда инде балалар чыгып киткән. То есть менә бездә шундый әйбер бар, синдром опустевшего гнезда бушап калган оя синдромы дип әйтер идем бәлки нәкъ менә шушы чорга килеп кергәндер бу гаилә ну күп очракта бу синдромнан хатын кызлар интегә дип әйтик инде хатын кыз бәлки мәсәлән интек киресенчә интекмәгәндә менә ул тулысынча үзен эшкә багышлагандыр ә монда ире бер көнне уянганда Кара әле минем хатын, элек мондый түгел инде син. Гел балалар янында гына йөри идең. Ә хәзер ни өчен әле менә син шулай итеп матур итеп бизәнеп, киенеп йөри башладың? Кая әле мин сине көнләшеп алыйм әле дип. Шулай да булырга мөмкин. Ягъни монда э, бу ситуацияне менә бөтен нечкәлекләрен белмәгәч безгә әйтүе авыр. Әйе, сәбәпләрен әйтә алмыйбыз. Ләкин менә э, көнләшүнең тагын бер сәбәбе бар бит әле. Халыкташ ва дип әйтәләр. Көнләшә башлаган икән, димәк,

Әлбәттә, булырга мөмкин. Ләкин, әгәр дә аның читтә кешесе бар икән, аның күп кенә көче, энергиясе, акчасы һәм башкасы шул читкә китә бит инде. Миңа калса, андый кешенең үз гаиләсендә нинди дә булса фаразлар кылырга, нинди дә булса көнләшү турында сүзләр алып барырга, гомумән, вакыты да калмый торгандыр. Ләкин ир-атлар алар бик кызык халык. Алар э, булдыралар инде бөтенесен дә име. Дөрес. Өлгергә теләсәләр, өлгергә теләсәләр өлгерәләр. Тегендә дә җитешәләр, монда да җитешәләр. Әлбәттә, алай да булырга мөмкин. Ләкин бу инде ниндидер шушы көнләшүнең нәкъ менә Күз алдында өстә генә ята торган билгеләре, аның сәбәпләре, әлбәттә, тирәндәрәк дип әйтер идем мин. Һәм инде бу инде кеше сүзе, кеше сүзендә булган, ничектер беренче күрешкә күренә торган әйберләр генә. Ә инде гаилә проблемасын тулысынча чишәсебез килә икән, гаиләдәге мөнәсәбәтләрне барлыйсыбыз килә икән, без әлбәттә төпкәрәк төшәргә тиеш һәм карарга тиеш анда сәбәпләр нинди микән. Мин, беләсеңме, нәкъ менә патологик көнләшү булган вакытта, әлбәттә, психологка барырга киңәш итәр идем. Һәм монда ике якта эшләргә тиеш шушы проблема белән. Хатын гына барып сөйли алмый, менә минем шундый әле нәрсә дип име. Алар икесе дә үзара фикергә килеп, бер сүзгә килеп барсалар, әлбәттә, яхшы булыр иде. Менә тагын бер сорау шушы көнләшүгә кагылышлы. Ә, бу корбан дип әйтик инде, көнләшү корбаны. Ә, ул көнләшүченең Э, сүзен тыңларга тиешме менә мәсәлән ул бит инде үзенең ниндидер таләпләрен куя башлый тегеләй әйтмә былай әйтмә һәм менә монда каршы килергәме буйсыныргамы э, чөнки ничектер бит инде син бу хәлдән чыгарга телисең э, менә нишләргә бу очракта ну монда инде шәхси шикләр турында әйтмичә булмый безнең яраткан темабыз гомумән бүгенге заман кешесе өчен бик актуаль тема минем шәхси шикләрем нинди Мин шәхси чикләрне ничек билгеләдем үзем өчен? Мин аның сүзен тыңлыйммы, тыңламыйммы, ул кушканны эшлимме, эшләмимме? Монда һәр кеше олы, һәр кешенең үз позициясе бар һәм ул үзе моны шәхсән хәл итергә тиеш. Мин белмим, алар ничек сөйләшкәннәрдер өйләнешкән вакытта. Бәлки алар егерме ел элек өйләнешкәндә бер төрле булгандыр, ә хәзер алар менә утырып, тукта әле, бу безгә туры килми, менә хәзер башкача сөйләшәбез дип, башка кагыйдәләр уйлап чыгарганнардыр үзләре өчен. Монда инде аерым бер ситуацияда аерым итеп карала. Ни өчен сорыйм?
Чөнки бу бер, бер, беренче тапкыр гына язу түгел, көнләшү турында шактый язалар. Әмма комментарийларда шундый фикерләр языла, ишетелә, яңгыр дип әйтикме соң инде. Син сәбәп бирмә, син алай бизәнеп йөрмә, син киенеп йөрмә, син менә гомумән ничектер тормышта гади генә булган әйберләрне чикләргә э, киңәш итәләр э, һәм бу рәвешле димәк син шушы көнче кешегә аның уены уйный башлыйсың булып чыга әйе әгәр дә син манипуляция дип әйтер идем ә? Э, кайвакытта көнләшү аркылы башка кеше белән манипулировать әйтергә мөмкин башка кешене Э, үз мәнфәгатьләреңдә куллану аңа үз кушканыңны гына эшләтү дә мөмкин ләкин бу бер дә матур күренеш түгел э, миңа калса бу э, төп асыл гаилә нигезендә ятырга тиешле мөнәсәбәтләрне берничә дә бизәми һәм гомумән бу мөнәсәбәтләр дип әйтмәс идем мин моны монда инде карарга кирәк Әлбәттә, мин үземне шушы мөнәсәбәтләрдә кем итеп күрәм? Мин шушы мөнәсәбәтләрдә үземнең иремә яки хатын ханым хатыныма тигез хокуклы дәрәҗәдә карыймы? Яисә мин аны ничектер кимсетеп, ничектер үземнең билгеләгән кагыйдәләр эчендә яшәтергә тырышаммы? Һәм инде хатын моңа ризамы, юкмы, алар әлбәттә үзләре килешенәләр. Ләкин мин менә син әйтеп киттең, син аны сәбәп бирмә көнләшергә име матур итеп киенеп йөрмә бизәнеп йөрмә мин гомумән мондый әйберне аңламыйм э, чөнки әгәр дә кешеләр бер берсен яраталар икән әгәр дә аларның мөнәсәбәтләре бар икән хөрмәт итү бар икән бер кеше икенче кешене берничек тә чикли алмый Ул аңа киресенчә сөенергә тиеш. Карале, минем тормыш иптәшем ничек матур итеп киенеп йөри, әле ул һаман да яшь булып күренә. Мәсәлән, аның үзенең ниндидер кызыксынулары бар, ул эштә генә түгел, ниндидер башка җирләргә йөри, хатын-кыз клублары бар бит инде хәзер бик күп, име? Миңа калса, Үзендә ышаныч тоймаган кеше, неуверенный дип әйтәбез, үз-үзенә ышанмаган кеше шулай эшләргә мөмкин. Әгәр дә инде ир-ат үз-үзенә ышана икән, үзен аякта тигез басып торам дип хис итә икән, ул беркайчан да үзенең янындагы булган хатын-кызга алай дип әйтмәячәк, ул беркайчан да аның үсешенә каршы килмәячәк, аның матур кыяфәтле булып йөрүенә каршы килмәячәк. Әгәр дә ул үзенә ышанган икән, Миңа калса, монда ышаныч мәсьәләсе дә бар, үз-үзеңә ышану. Ике кешедә дә булырга мөмкин, хатын-кызда да, ир-атта да. Минем үземә ышануың бераз гына какшаган икән, мин үземне неуверенный була инде. Үз-үземә ышанмыйм икән, мин үземнең партнерыма Э, шундый мөнәсәбәттә булырга мөмкин көнләшүнең нигезендә шул да булырга мөмкин әйе күп очракта бәлки шулай була торгандыр да һәм инде менә димәк Монда шул ачыктан-ачык сөйләшү шешелеш булырга мөмкин инде бу әйе сөйләшергә кирәк һәм ирдән сорарга кирәк ул үзен дә көнләшү чирен тоямы соң юкмы бәлки ул тоймый торгандыр бәлки ул рәхәтләнеп йөри торгандыр алай да булырга мөмкин монда бит менә безгә күбрәк хатын кыз яза инде әлбәттә проблеманы күреп белеп арала сөйләшергә кирәк сөйләшергә кирәк ачыкларга кирәк көнләшү бит ул була гадәти көнләшү Һәм, менә син әйтеп киткәнчә, патологик көнләшү була. Менә ачыкларга кирәк, бу көнләшүнең кайсы микән? Ни дәрәҗәдә микән ул көнләшү? Һәм бу көнләшүнең гаиләдәге мөнәсәбәтләргә йогынтысы никадәр зур икән? Әйе, әгәр дә әгәр дә ул чыннан да зур кимерә икән икесен дә эчтән, дип әйтик. Әйе, ул чыннан да зур икән, ул сезнең мөнәсәбәтләргә комачаулый, балалар белән аралашуда комачаулый, ул финанс хәлгә дә комачауларга мөмкин бит, финанс мәсьәләсендә дә чагылырга мөмкин. Әгәр дә чагыла икән, әлбәттә, Ә Һәм, моның- әлбәттә, тулы тормыш белән яшәү мөмкинлеге монда юк дәрәҗәсендә. Әгәр Әйе, дә сине алар- килмиләр икән, син инде а, бара алмыйсың, а, анда әти-әнигә дә кайта алмыйсың хәтта. Әйе, Чөнки алай шул да булырга мөмкин. Ул, ул менә э, чыннан да э, бик каты көнләшү берсеннән берсе барлыкка килгән төрле процессларны аннары кабызып җибәрергә мөмкин. Менә ул бик каты көнләшә, син тиешле җиргә бармадың, син Үз-үзеңә ышанычың төшәргә мөмкин, яисә синең дусларың кимергә мөмкин, син һәрвакыт аралашкан әти-әниең белән дә хәтта мөнәсәбәтләр бозылырга мөмкин. Алар белән мөнәсәбәтләр бозыла икән, бу башка проблеманы китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә бик зур рәхмәт шулай язган өчен. Әлбәттә, моны вакытында күреп, вакытында тоеп алып, икәү бергә хәл итәргә. Гаилә һәрвакыт система, һәм гаиләдә бер генә кеше хәл итә алмый беркайчан да. икәү бергә утырып сөйләшергә кирәк. Дуслар, әгәр дә сез шушы проблема белән юлыккансыз икән, чыгу юлларын беләсез икән, комментарийларга рәхим итеп яза аласыз үз киңәшләрегезне, алар шулай ук файдалы булыр дип уйлыйбыз.
Рәхмәт бик зур.